It-tim tagħna ltaqa' ma' Juzi Gatt, li qasam magħna xi kelmiet marbuta mal-idejn f'kuntesti differenti. Aħna l-Maltin, dari u wieħed jittama li anke llum, nużaw ħafna espressjonijiet u idjomi fil-lingwa, sewwa kull lingwa għandha tagħmel hekk. Ngħidu aħna jekk jiena ngħid fid-dinja kulħadd ikejjel b'xibru. Għadni nittama li kulħadd jaf xi jiġifieri sewwa u li xiber Kulħadd jaf x'inhu għalkemm tiħodix bi kbira biex hawn żgħażagħ li ma jafux. Ix-xiber hu l-wisa' l-ispazju bejn it-tarf ta' sebgħi ż-żgħir, sewwa, u t-tarf ta' sebgħi l-kbir, imma dak bil-Malti għandu isem ukoll jgħidulu l-bem da, sewwa, il-bem. Mela inti meta ħafna drabi darek ma kienx ikollok rutella jew jarda jew riga, sewwa, inti kont tista' tkejjel b'xibrek, bejn wieħed u ieħor tikkalkula xibrek kemm hu jkun taf din fiha daqshekk ngħidu aħna. Imma peress li l-pala tal-Għid mhix ta' kulħadd tal-istess qies, hawn min ta' min hi ikbar minn ħadd ieħor, allura kulħadd ikejjel b'xibru jkollu sewwa, ġifieri kulħadd jara l-biċċa min-naħa tiegħu, jagħmel dak li specie jidhirlu hu. Ngħidu aħna jekk semmejna x-xiber, sewwa, dari kienu jkejlu u anki kien kejl uffiċjali, b'żewġt iswab oħra bejn il-werrej u l-behem, sewwa dak huwa fitel, fitel. Kienet dokumentata din. Tista' tuża dan meta inti taf li x-xiber huwa kbir wisq, tuża tuża l-fitel. U ngħidu aħna fis-sena tal-fuħħar, imma mhux biss. Qed ngħidu dawn l-eżempji għax nuru li għandna bżonnhom dawn il-kliem. Kienu jużaw ukoll il-verb tontob, jontob. Issa fil-fuħħar Dak isir ħafna drabi, jiġifieri li inti biex tagħmel xi bieqja jew xi skudella żgħira, b'subgħajk ta' jdejk tagħfas hekk biex tagħmilha tagħmel ħofra. Dik hija tontob, nadba, u dawk il-għoljiet ħelwin li għandhom Għawdex ngħidu aħna, taf int qishom qishom l-għenbut ħerġin mill-art hekk, dawk ħafna ħafna minnhom antikament fid-dokumenti nsibuhom bħala mindba. kull waħda minnhom, imnieteb, mintba, għax hija isu xi ħadd qed jontob il-kliem l-art minn taħt. Aħna dari kellna ħafna kliem li għandu x'jaqsam mal-pala tal-id, ngħidu aħna, pereżempju meta ngħidu taħfina, taħfen, pereżempju l-aħjar eżempju jkun ikollok xi ballun tal-futbol daqsxejn kbir pereżempju, u inti jirnexxilek taħfnu b'id waħda. Ipprova agħmilha taħfina sewwa. Issa meta aħna ngħidu jiena għandi ħafna flus, mhux veru, ma eżempju sewwa. Il-ħafna flus propja kienet fisser a handful kemm taħfen, ġifieri issa qed tgħid daħħal idu fis-sasla u ħafen ħafna flus, pereżempju. Hekk kienet fisser oriġinarjament, imma issa saret fisser a lot, ħafna sewwa. Meta konna tfal, Aħna ġej mill-iskola jew kellha noħorġu mal-ġenituri, pereżempju konna ngħaddu minn ħafna toroq li kien ikollhom ħafna ħaxix mal-ġenb tat-triq, ngħidu kienet komuni. U konna naqtgħu ħafura. Pereżempju, konna nafu x'inhi ħafura u x'inhi nisaqsu x'inhi. Ħafura, naqtgħu ħafura u inti b'dil ħafura jekk inti taqbad dawn iż-żewġ iswaba u minn tarf in-naħa tiegħek tiġbed il-barra minnek, tista' taqtagħla tneħħilha Dawk il-qamħiet li kollha mdegdel magħha biex tiġi zokk irqiq ħafna qisu ħajta ma iebsa. U mbagħad xi darba ngħidilkom x'konna nagħmlu dik dak iz-zokk ħajta. Ma l-biċċa hi li daka kont tiżbikha wkoll, tiżbek il-ħafura ħalli tiġi ħajta, bħalma tiżbek il-musrana ħalli tnaddaf li hemm li hemm ġewwa. Issa, illum fi żmienna hawn ħafna li qed jerġgħu jkabbru s-siġar taż-żebbuġ li hija ħaġa sabiħa ħafna. Insomma, issa meta tiġi Ottubru Novembru hekk biex biex taqta' ż-żebbuġ, inti mhux se toqgħod taqta' waħda waħda, ż-żebbuġ ikellu jdum ħafna, sewwa ħafna drabi l-antiki u llum għamgħodda apposta kienu minflok jużaw idejhom minn minn lejhom 'il barra, kienu jiġbdu lejhom, jiġifieri jaqbdu l-fergħa, jaħfnuha bejn idejhom hekk jiġbdu lejhom biex iż-żebbuġ jaqa' jaqa' fil-keff t'idhom jekk kellha f'xi ġewla jew xi basket li jkollhom. Dik tiġi toħrot, toħrotha. toħrot il-fergħa. U għalkemm intom se temmnuni, imma meta ngħidu daqqa ta' ħarta, minn hemmhekk ġejja, sewwa, inti tuża idek minn barra lejk. Hekk, sewwa, tajt toħrot u tajt daqqa ta' ħarta, dik tkun ħarta waħda. Mela toħrot f'ċertu direzzjoni u tiżbek f'direzzjoni oħra. Jiġifieri ara kemm kellna kliem sewwa u mhux sewwa li tilfuh. Ħafna drabi jgħid imma dawn mhux kliem antik issa, imma kliem antik kienu tafu x'qed jiġri l-ħafna nies jgħidu l-Malti m'għandux kliem biżejjed, allura narmu dak li għandna, ngħidu aħna biex nitkellmu fuq il-fuħħar għandna bżonna il-kelma tontob, ngħidu aħna. Biex ħalli ma ngħidux li ma nistax nitkellem fuq il-fuħħar għax m'għandix il-kliem biżżejjed. Tinsewx, mela ħafna snajja dari kienu jgħaddu minn missier għall-iben u kien il-missier li jgħaddi teknoloġija lill-iben jew kella li mallem lill-lavrant tiegħu. Issa ħafna drabi dan m'għadux isir sewa u n-nies il-Maltin qed jitgħallmu is-suġġett mill-iskola. U fl-iskola, fl-iskejjel ħafna drabi, għalkemm mhux dejjem, li tkun hemm daqsxejn rieda tajba biex ma nagħmlux tindif etniku ta' kollox sewwa narmu kull ma nafu mit-tradizzjoni l-qadima biex inħadnu l-ġdida li ta' barra. Issa wieħed jaf li t-tradizzjoni l-qadima ħafna drabi mhix daqshekk intelliġenti, hija daqsxejn waħda injoranta, ma jfissirx li inti se tarmi